Kan waraana adda bilisummaa Oromoo eh, waraana sirna qabu. Waraana naasuu qabu. Oromummaaf Oromoo keessaa dhalatee Oromoof jaarame. Haroorroo Oromoo gabrummaa diddaaf aayyoo fi aabboon hin gabrooman je'ee jaarame. hameeshaa diinaa tahee heeraa seera tahe heeraa seera alagaa fudhatee jaaramee miti. Ha sirna gadaa san abbaa qe'ee tahuu isaa mirkaneessuuf jaarame. Amma wbo jechuun maal jeetiin isinii hima osoo ifiif hin nyaatin ha ummata isaatii kanu haawwan qoraan ba'atee deemu irraa fuudhee tayba boosa. Aawwan bishaaniin deemu ha fuudhee dabarsu. Waboo jechuun nama akkasii. Ha qoricha ni yaadadhaan buseela tahuu waan tahu hin beeku. Garuu qorichaan deema. Dhibdee isii itti jirtu san hin beeynu. Garuu dhibdee hammaarree kenninaaf. Maaliif ummata kanaaf baane jechuu. Wabii lubbuu takkee takkee teenyaati waboo jechuun. Maqaa isaan qabanis. Maqaa waraana adda bilisummaa oromooti embastii teessani lubbuu nama nuu kenne woboon sani malee shiftaa miti woboon. Oromoo fi oromoo wal dhawaan jirtu saba kiyya oromoo fi oromoo wal dhawaan jirtu. Sirna nafxanyaatii fi Oromoon wal dhawaa jira. Sirni kun wal hin ta'u yeroo takka illee. Sirna. Sirna san maqaas jijjiirranneeti akka hunda yaallee dadhabne. Harma muraa fi calii calanqoo. Abaabilee kiyya irra bakka jiru hin beeku gaddaafaa mililik fide dirree tuulama irraa buqqaasee. Ha kana hunda nu godhe sirna saniin morma Oromoo fi Oromoon wal dhawaa jirtu hin jirtu tana qabadha. Sirnaan wal dhawaa jira uummanni Oromoo. Sirna kana buqqaasuuf maal godhuu qabnu? Rafuu hin qabnu. Taa'uu hin qabnu. Ha barreessu barreessa, ha dunee iyyatu iyyachaa humna teenya jabeeffachuu. Nama wahi qabu bar mee waa takkaan isinii himu. Nama waa takka harkaa hin qabne ati kilaash qabda. Seenaa Jamjamoo qawwee qabdi. An qawwee hin qabu. Kot teenyeen nagaa haasoynaa jenna. Waan isiin jettu sana yoon fudhatuu baadhe adda tiyya na dhooytee bakka isii san bakka silaa barbaaddu san waan barbaaddu san laqaayxee na harkaa fudhatte. Fakkin sinii dhahe. Kanaaf haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru ha nu teessisuu miti. Nama wahi qabuu kabajaa qabu shiftaan jiinaan waraanni wbo dha qubee sadeen ni beeytanii hiikkadhaa wabii teeysan bira dhaabbadhaa wbo bira hin sodaatinaa ha kabajaa namuu arkatuun humnoe jabaan nama humna qabdu ameerkaan maa sodaatamti duniyaa irratti waan humna qabduufi. mata mataa isaanii irratti qawwee qaban mana manatti qawwee maaf oromoon hiikkachuuf hidhachuuf maaf dhoorkan oromoon maaf sibiilaan dheeffamti oromoo tana qawweetti kannina dongoraa harar dhaqeetti hayila sillaaseen jedhan hayyeebboo jedhanii gisee akkana godhan asuma fuudhee dongoraa tana bakka bakkuma irraa buqqaase sanitti darba jedhan Ahaa. Ummata kana qawwee itti hin kanninaa. Yoo qawwee itti kannitan guyyaa tokkotti dachi irraa nama fixani. Hulaa afur irraa hulaa afur irraa ummata kana nutti hin dabarsinaa. Arra maaltu deemaa jira Oromiyaa keessa? Feetan akka feetan ta'a mee waan feetan deeggaraa. Maaltu Oromiyaa keessatti deemaa jira? Humna teenya ta baratte keessa maaltu deemaa jira? Nam kum soddom saba tokko keessaa yuniversitii irraa ari'u jechuun maal jechuu? Saba san ajjeesu jechuu. Ha doktora ta'u, ha injinara ta'u, ha nas- ha waan hunda barsiisaa ta'u. Kanaaf Oromoo dubbiin akka nuti jennee miti jajjabduudha. Waan bakka nu barbaachisaa ta'e hundatti argamuudhaaf if qopheessuu qabna. Keessattuu dubartoonni Oromoo nuutu booya. Obboleessa keenyaa du'a, haadha teenya, abbaa keenyaa du'a, abbaa mana keenyaa du'a, ilma keenyaa du'a. Sagalee qabnaa sagalee teenya garuu itti hin fayyadamnu. Tanaaf bakka jirtanii jabeessuu, wal jabeessuu, jaaramuun bakka Oromoo waan feete taate Oromoo qulqulluu taanaan Kaanillee maqaa Oromoo haa himatee dhufu mormiif itti dhiyaadha. Dhugaa jirtu san fuulaa fuldura keenyatti wali himuu qabnaan jaa sirnaan wal dhawaa jirra.